Għadu għomlu. Mattajos, ehm, kif inti l għenis Tajjeb ħafna ta.
Illum naħseb eh, għanna bżonnok sabiex tarġatina dik id-daqxej ta' boost wara eh, li se qed nipprovaw narġaw naqbdu r Granajna suppost.
Bħala perjodu kuħat mar l-iskola, tajjeb, ħafna jiġu marru x-xogħol. Suppost.

Sodadu. Mela, emmek jem per eżempju dak il-raġel għara. Fuq dak li jum fatt. Issa, tajd li xizzikolina għandu xjaqsam ma li għetta għamel inti. Issa kinti fuq dari, san. Fil-verta emmek kull ma għetta għamel l-exercise għal il-jum fatt, ġifiri mux fuq l-exercise li għan itkelmu. Mela, l-exercise ehm, u kwalunkwe ħaġa li ħana nishtiqu namlu f'ħajjitna tkun ikkontrollata l-aktar Mill-moħħ. Issa il-moħħ nistgħu nqabluh ma' Liljun Fant. Illi jekk dan Liljun Fant ifettillu jibdel it-triq, kif qed jagħmel hemm ara flok ma baqa' miexi dritt qabad jaqsam ir-rotta, naturalment u ħajħodna fej jifettillu. Irrelevanti. Fej jiritu. U fej jiritu. Irrelevanti minn kemm id-driver huwa bravu jew le. Għax li l-jum fantant huwa kbir illi ħajamel li jiftillu. Issa naħseb ta' kadajdi bil-malub illi l-moħħ huwa s-sewwieq. Hmm. Imma fil-verità le. Ekku, mela, Ħa poġġielek hekk. Il-moħħ huwa s-sewwieq, però l-emozzjoni, se l-emozzjoni wkoll tiġi mill-moħħ, imma biex nagħmluha sempliċi hekk, ejja nqabbluha hekk ara. Il-qalb huwa lil fant, il-moħħ huwa driver. Mela, ħampoġġu hekk. Illi jekk inti l-emozzjoni tiegħek qed titfak x'imkien ieħor. Mela per eżempju nista' naqbdu naqra mara kella u hekk ma nafx fejn qiegħda, insomma, ejja ngħidu li qed tismana, u intom intom da. Mela, Illi jekk Rakel tajt isma' jiena bħalissa għandi ħafna nervi u l-ewwel ħaġa qed nara qudiemi hija ħafna ħelu. L-emozzjoni tagħha hija ħafna nies jiżvukaw fil-ħelu li ħafna nies.
Li jiġri huwa illi jekk inti moħħok tipprova tgħid imma leta, imma ħjar li. Imma l-qalbet tgħidlek u iffanga ħadd istrieħ, ħadd neħħel l-istrieħ. dawk iż-żewġ U flok dawk it-tnej, ikun wieħed driver żgħir u liħor li hu fanti li huwa kbir għaliex għax l-emozzjoni dejjem terbaħ fuq il-moħħ. Normalment. Mela aħna xi rridu nagħmlu? Aħna rridu nġibu l-emozzjoni parallel mal-moħħ. Għid li żgur faċli tgħidha di. Da żgur li faċli tgħidha biex tatwa iva hija challenging. Imma xi rridu nagħmlu? Kif aħna ħan nilagħbu bl-emozzjoni b'tali mod li tiġi magħna? Billi nagħmlu dawk il-famużi before and after Mhux ta' kif bdejt nidher u ta' kif irid nispiċċa ta'. Il-bifor ta' fejn qiegħed illum ta' fejn qiegħed jiena skomdu. Mela x'inhu jdejjaqni? Mela ħanġa naqbad naqra magħkom issa flok ma' Rakel. Intom kontu jettu li isma' jdejjaqni dik iż-żaq ħoxna. L-lekket. Dik dik dik il-feeling. Għandila, għandila.
Ġu jaqbdu ilek minn taħtek. Ejja, ejja, ejja. Xanna. Idejjaqkom illi intom ma tantx kontu qed torqdu sew, mela forsi anka fuq ix-xogħol kontu qed ħossukom naqra bil-battery low. Tajjeb, kontu qed tiskomodaw ruħkom illi m'għandkomx żvok, jitu dejjem minn eh. xogħol għal xogħol u minn ħaġa għall oħra Tajjeb, u għettu isma, dak il-bnidem l-antik kien għet inħallieħ warajja. Fit-2017, 2017 kien dak, prosti, dak passata. Issa għadinaw.
Imbat, krejn xej ta' targets, illi minn marzu tal-18 il-qoddim, mhm. tkellimna għedna per eżempju Daniel ikun iktar enerġetiku, ikun iktar pozittiv. Għajjini, għajjini. Għajjik diġa, ekkara, ekkara ma taħdim lejk. Inti semmejt ukoll illi pereżempju tixtieq li ttawwal iż-żmien ta' kemm iddum taħdem ħa sservi lill-poplu b'dak li tagħmel inti. Bl-atti, nista' ngħidilhom hekk, la inti attur tagħmel l-atti.
Almenu żewġ atti li jagħmelhom. Jew nissejjaħ attur ħabba l-atti li nagħmel jista' jkun ukoll. eh? L-atti u x-xeni li ġkun ta' fjam. Le ma vera li qed tajt fil-fatt diġà qed nitkellem mal-Kunsill ta' Zabbar biex nagħmlu monument żgħir. Tiegħek hekk żgħir. Jew qed immur nippruvaħ biex Tajjeb. Minn qabel nkun naf kif ġej. Qed venġuk naħseb għal Le, stat warri. Qed tippużalhom. Kompli ġbina, kompli. Tajjeb. Mela, u tajba edaw, jekk dak il-famuż mela il-junfant inġibuh parallel mal-ħsibijiet tagħna, iċ-ċans li nexxu huwa akbar. Għaliex qed ngħid. Ejna jdu eżempju.
Eżempju, bravo.
Ħaġa għabdu ma' Rakel, mela Rakel qed tara dak il-ħelu quddiem. Ħalli qabad l-istess eżempju. Issa din id-darba flok ma jitara dak il-ħelu bħala salvazzjoni tagħha, Alright, dak il-ħin jidher bħala salvazzjoni, ma forsi hi tirbaħ dawk it-tlet sekondi biex tajt isma. Jiena, dan il-ħelu. Il-fejl aktar ħajuħodni lej il-persuna ta' 17 jew lej il-persuna tal-18. Mm. U dak il-ħin mhux ħadoqgħod tirraġuna ħafna ta' Pero jekk dawn ikunu inti installati ġo moħħok, jekk inti tkun brainwash ġiet Maradonna hawnha. Jekk tkun brainwash jata b'dan il-mod, b'mod isu normali, awtomatiku, inti ħad titgħallem tajt le. Għaliex? Għax dak il-ħelu kont stressjata darba qed le, it-tieni darba qed le, it-tieni darba qed le, sar drawwa. Taf xejdu l-Ingliżi?
A minute on your lips, a lifetime on your hips. Eżatt, u dik anka eh? tajba wkoll. Mhux kull ma poġġi fuq il Le, ejja, ma mhux tajba biex. Eh? Tajba wkoll.
Di per eżempju jgħidilek min illum huwa edik ta' sigaretti. Li jgħidu l-ek jisma jinkoll li jkun stressjat għal-bidu ma kien ikolli xej ta' impejjeb. Imbagħad saru wieħed ngħid li ta' pakkett u bqajt sejjer. Jekk niżviluppaw drawwiet il-kontra, illi inti dawk it-tentazzjonijiet tidra tgħidilhom le, però tajba qiegħda issa. Mhux billi tgħidilhom le u daqshekk torbot idejk u toqgħod tgħid le le le le le daqshekk. Trid issib alternattiva. U għalhekk il-famuż exercise ħajjejna ħafna. Għax l-exercise di natura jikkalmana, jatina dak iċ-ċertu sens ta' self-esteem ola, jagħtina dik il-kunfidenza, jgħinna noqogħdu aħjar, jgħinna wkoll biex niklu anqas, ara kemm tajba. Ġifieri ħafna jaħsbu eh, meta nitrenja jintex kemm ħajqbad niġuħ. Le, Fil-verità, meta inti trenjajt, b'dik il-ħafna ossiġnu, mux ħan saqsijin, li dak qed il-jufan tiġna.
Il-jufan ta' rasu dak. Illi, meta inti normalment Waqt it-training tkun ħadd ħafna nifsijiet il ġewwa u ħaddimt naqra s-sistema tiegħek. Tintella tipo. Tajta, eżatt, għax il-ġismek tajtu l-iktar li kellu bżonn. U ġisimna mhux ikkel aktar li għandu bżonn, imma fost l-oħrajn li d-demm jiffunzjona sew, l-ossiġnu, eċċetera. Allura, flok ma inti tgħallem tgħid isma' daqshekk għal ħelu biss, trid issib alternattiva. Inkella ħaddi ġurnata tnejn u ħaterġa' tgħid isma'. Dak is-sodisfazzjon li jien kont nieħu mill-ħelu, mu qed nieħdu minn imkien. Mela ħadd irid jispiċċa għal ħelu, ġelat, jew għas-sigaretti, jew għal ġelat, u x'inhu. Mela inut li aħna dak il-willpower hawnhekk fejn nixtieq nasal. Dak id-driver li rajna huwa qisu l-willpower li jgħid le, dur li law, dur li lem. Għax jekk li l-jum fant ħajbqa' jagħmel ta' rasu, ħajbqa' joħodna fejn irid. U forsi darba kontrollajnieh il-bqija le. Allora ġew jeħduna over, is-sigaretti, ix-xorb u l-ikel żejjed. Mela ħansibu alternattiva U ħan nitalmu wkoll illi nqablu dak il-ħelu, dawk is-sigaretti, dak l-imbarazz li għamlilna ħsara ma il-bniedem tal-passat, ma l-bniedem li ma rridx li nkun. Xi ħaġa oħra importanti li jekk inti taf li għandek dal-vizzju li taqbad tiffanga fil-ħelu, Importanti li ma jkollokx il-ħelu Għad-dispożizzjoni. Ejli fil-dar, għax kif tiftaħ il-kex u taqba t-tiex. Issa se prova ta' sigaretti u taħdem fabrika. Isek,
li kollok ta' sigaretti. Iktar, iktar ġobar, naħseb. Għax tista t-xċu maġi fabrika, xka taħbe. Tkun qed taħdem u tħu wieħed. Dik li naqdu għek ukoll. Lil jumfant, jekk per eżempju jkun miexi fuq triq lixxa. Tajjeb, iktar ħajimxi komdu u driver l-istess. Jekk dik it-triqija mħarbta, mela jekk inti għandek ħafna tentazzjonijiet fin-nofs, ħatkun iktar tqila għalik. Għalhekk anke nissuġġerixxu ħafna li toqgħod attent ma' min tagħmilha u di suġġett ieħor totalment nixtieq nitkellmuh. Imma aħna normalment dan usan ir-riżultat tal-ħames min-nies li nagħmluha l-aktar magħhom. Mela anka intom fejn jitlu l-ħbieb mm. oqogħdu attenti kif tażluhom. Naf li intom għall-grazzja tagħkom fil-familja għandkom minnu attiv ħafna, jiġifieri dak huwa sinjal tajjeb. Tatis, tatis jgħid. Ejja ngħidu ejja ngħidu Ta' jiġifieri anka eżempju,

Forsi naħseb għax taħdmu da xogħol tkunu mal-kamera men eċċetera. Ġifieri f'dak il-każ intajru ras il-kamera men jekk jixorbu ħafna. Eh. Ta, imma apparti ċajt, ma min ehm, niċċirkundaw irwieħnek nisma' dik il-kelma, tagħmel differenza enormi. Għaliex? Ejja ngħidu li aħna wara x-xogħol dejjem pereżempju morru għandna draw għandni xorbu il-birra. Minna ħal oħra tiltaqa' inti ma' klikka nies

Kerbin. Dik tibda toħroġ miegħi fil-weekend. Nibda nħassar jena. Għazin. Ismari.
U di oħra, mela, emmi nisemmilek isma mela mux tor tiegħi. Kif semmejt li inti ma li jete eh, il-problemu ma l-erba l-oħra li nkun maħħu. Mela, Ħa ngħidlek, aħna nifqu nagħmlu progress meta nwaħħlu f'xi ħaġa oħra jew f'ħadd ieħor. Tgħid li ma kultant iċ-ċirkostanzi vera qisu ġrali hekk. Per eżempju, jiena ħobb iġib eżempju illi isma' jekk inti kont fi triq u baqa' deħel ġo fik ta' warajk. Teknikament, trid tassumi responsabilità inti, issa min jgħidlek jekk ta' warajja kien traskurat u baqa' deħel ġo fija jien xtort għandi. Imma strictly speaking biex inġibu każ esaġerat, Kieku inti ma konċ għaddej minn dik it-triq ma kienx jidħol ġofi.
Manka l-word, sta wara għandu Il-ħsib qed nifmu, mhux tajjeb la dem ma tajjeb. Illi inti ma tix toqgħod dejjem sara ħadd ieħor se tagħmel, imma assu mhux ħadd tagħlem inti. Mela l-mod tal-kelma jekk ngħidu aħna isma' jiena fil-weekend dejjem qed naxxaqa Flok ma ngħid dejjem tort. Taf li naħseb għandek raġun. Flok ma waħħal fil-mara, per eżempju, ngħid isma' jiena għandi deċiżjonijiet tiegħi wkoll. Illek aħna riġna niklu, anka ġo l-istess restaurant, ġo l-istess kollox, hi ħadet burger bi chips, jiena sajt nieħu ġaġa differenti. Mhux biex mitnej salħad dejjem niklu l-istess, ta' Imma jekk aħna għandna goals, jekk aħna għandna xi ġlieda f'Marzu, inna f'muqet nemira lejħat, u rridu nidru tajjeb fiha, Tajjeb, din irridu attenti illi mbagħad irridu nagħmlu il-prioritajiet f'ħajjitna. Jiena naħseb li tkellimt mal-mara u vera. Għax darba l-mara kont qiegħed quddiemha mhux qed niċċajta konna qegħdin b'żewġ karozzi, tifqani, konna faqatni u għad li għax waqftit. U kont ħireġ fi triq tal-Marsa dik ta' erba' lejns, ma pretendit li nibqa' ħireġ. Xira li sfida ma xejn kbir ta'. Ma ġina fil-films kollhom ma jaqbsu hekk. Jirġi.
Ma nagħmilhom hekk.
Diffiċli, inti tqabbiżhom. Int tista' tagħmilha toqgħod tqabbeż kemm tgħid, imma skont il-kobor kemm ikunu. Kellha ma jidhirx. Isma', għandna t-telefon għambes, biex tibqa' naqra magħna. Sewwa. Taħseb, eh? Nagħmlu kompetizzjoni flimkien. Yes. Eh, Tnejn tnejn disa' wieħed tlieta disa' wieħed tlieta jew erba'. Jew erba', Qed yes. ngħidulkom biex iċċemplulna, eh, iċċemplulna sabiex tkunu tistgħu taqtaw x'ilmarelli.

Mhux kulħadd l-istess it-tweġiba sempliċi, jiġifieri dan naturalment fejn jidħol l-ikel, ikun hemm nutritionist u dietitians li ħajnuna aħjar. Imma b'mod ġenerali, prova inti tħallix ehm, ħin bej l-aħħar li kilt u training illi jkun iqsar minn nofsija, ġifiri għemmin jgħidlek isma jena kilta ma lajm id-dar u bqajt sejri training u batajma l-istonku. Konxeta.
Per eżempju, bxil

Ħa nsaqsik xi ħaġa, dinha taħdem bid-dawl? Mm, iva. Iva.
Taħdem bid-dawl. Eh, eh, eh, ħa nikkoreġijielek, ħa nikkoreġijielek. Taħdem b'dawl, imma d-dawl u low current ħafna ġifi ma tistax tuħu xok minnu. Tajjeb. U laqas li xi ħaġa bil-plakka, qed tifhem? Mhux mhux plakka magħha, ma xi ħaġa ħalli tkun qabda magħha taħdem bid-dawl. Mhm. Mhm.
Ħa ngħidlek naqra żomm.

Saqni mistoqsija. Sama muzzenzjon della mulloba. Tal-injam tideru. Xini? Le, il-mistoqsija, il-mistoqsija t-rispondijiex. Ħalejnek, ejja. Ejbi.
Mela, mela.
eżempju. Għanfemek, għanfemek, għagġu għew għandi. Mistoqsija, mela imma immaġina li f'moħok għandek bread bin. Mela inti l-mistoqsija li s-saqsi tajt. Din għandax taqsam mal-ħobs u jekk jirrispondi kli, ma tajdix bread bin bħal għanżer.

Le.
Mela mek tinsa l-affarijiet li għandhom biex tqatta l-ħobs fuq u mut mur fuq xaħġu għara biex t-risposta. Mela, Prova, eh, tina risposta, għaw mistoqsija. Mexi torch lajtu? Le.
Torch lajt miex. Kieku għat l-eżempju din tajba biex tixal ximkien, mm, kon għajdlek li u tinsat, insomma, eh, li
Hello.
Hello.
Min inti?
Antoinette.
X'għandna Antoinette, kif inti? X'ħażin, imma sa mort ta' xej żvejjajtuni ftit. Mm. Prova staqsi mistoqsija. Ġifieri għandha x'taqsam mal-ħobż jew le? Le, le. Ma nafx kif maħtuha eh. fuq il-ħobż dejjem. Għax inti l-aħħar darba meta dik il-mara qatlek bredbin. Eh. Għattila kważi. Jien. Xaħat minnkom.
Sander.
Imma inti tittifem twanet. Li jen eh. xoli u għalin id-devjak. Eh.
Dan għajat zewġ bilet minn dan versus san. Fix darba minn butna, minn butħatti. Ejja.
Mela, għajġa sassi għal mistoqsija. Insa l-ħobs. Sassi mistoqsija jora li forsi tejn jolilek jol tawarajk, nkunu altruisti. All right. Tajb, tuża fil-kċina? Le, insomma, zom. Zom. Zom. Idealment le ta.
Le. Mux oġġet li għandek bżonnu fil-kċina. Pero, pero jista' jkollok xi ħaġa, jista' Jista' jkun li l-ħaġa li dal-ħaġu jaqbab magħha. Isbaħħa ġifieri dal-ħaġu. Qiegħda fil-kċina.
Ġifieri dal-ħaġu li qed norukom il-infakrukom Illi huwa antik. Però huwa modern ukoll qed Jifieri issibu. illum il-ġurnata m'għadux jidher hekk. Tajjeb, inbidel. Eh, im- Tifhem? Issa qed tara l-Mike Spiteri da bit-toppu llum bidel. Ġifieri li Mela ma nafx.
Alright, mela nieħdu telefonat oħra jekk nistgħu ejja. Ciao, Ejja. Antoinette, l-iktar telefonata li imxejna nistgħu. Jiena nagħmlu. għalija nistgħu naħħu xi tnejn min-nies li jiġu regolari u dulabu l-logħba. Ntajru l-mark? Iktar nħu gost. Intajru l-mark? Ejja, hello.
Hello.

Tixhel xi ħaġa biha? Tixhel xi ħaġa le, teoretikament ma tixhelx, però tħaddem xi ħaġa biha. Nista' ngħid nersi tis. Ne. Le, mhux ħanejlek. Tħaddem. Tħaddem, tħaddem xi ħaġa biha. Itiħu d-dawl minn dal-oġġett li tħaddem. Sewwa? Però dal-oġġett idealment ikollok da biex tħaddmu.

Ciao, forsa lejlek.
Iktar telefonati xil-marelli i. Ħanajdi kważi tanka tbiddela tista. U f'dal kas oh. xil-marelli u. U, hello.
Hello.
Yes, ah. min jem?
Jien.
Doris.
Reġat.
Mux jem tittija konfidenza, kompliment.
Christine. Oh, go on.

Ta' qabel. Irvinata. Qiegħda fil-kaxxa iż-żgħira waħdek bla gowlers. Kull ma trid tixxuttja u tiskurja. Issa, ejn ruħek bil-mistoqsija biex niffamiljaw li tista' tkun imqabda mat-television?
Le! Mat-television?
Le!
Imma hemm isu

Oħrej oħr oħr oħr tala. Ejja, qrib edin, ejja, hello. Hello. Please. Għantukom żewġ biletti għaddan versus san, hello. Hello.
Min inti?
Antoinette.
Antoinette.
Eġat. Eh, inti Antoinette tal-ewwel.
Le, oħra, oħra. Antoinette ta' nofs Malta. Antoinette tal-ewwel.
Xil-marelli? Il-mouse tal-computer. Tlieta, għantuk tlieta, tlieta minn għoljien, taħan. Tlieta, tlieta, biex intkom tuġin tur raġja u txufu xaħat wieħed. Tlieta għantuk. Dak il-maus l-antik għal dak il-buttuna tal-maus, isfel dak il-boċċa.

Nepotizmu Mela, grazzi għantu għedib fuq li neħadu l-ek id-detalji rbaħt 3 biljetti għal dan versus san li ħajkun fl-axar weekend. Eh, Thank you very much. Bravo. Mela, brava.
Eh, dak kien Maus, Matthews, grazzi tal-li kont maħna. Nirringrazzjaw koll l-sponsors li jihdu xsibu xsib dak tifel li huma ir-river